Gowja zat ekeniň. Özüm aýlap beý bire bire blakat ya bor bor daway bor sypdyrmaýyn daway. Äý gel gel. Kim menmi?
Sen waý sen saňa diýip dur.
Bagyşlaň men ýalňyş diýipdirin dogan bagyşlaň.
Gel diýýän ştaýy ştaýy gel. Aňry yza bakyp otyrdyňyz ol gowja zatdyr öýtdüm ol gaty ony alan däl eken. Geldi ýäni şu taý.
Başlyk men işe gitmeli. Eý maňa bildirenok gel şu taý gel. Etdirak ekeniňiz men edil on lygyňy bilen bolsam kän aýagyma çekenok bolyn. Gel-ä gel gel.

Men öw.
Keýpinemi? Soňa ýawa keýpine. Waý.
Ýo, ertirem şu taýdan geçýän men, dogan. Bu gün gyssaglyrak, ertir elim boş. Onsoň ertir öýläne çen öwüşiberem, a? Ýo, ýo, bu gün göreniň ertiri ýog-a. Hä?
Öw diýýän men, gözüň petretip dursun-laý. Waý.
Näme üçin öwmeli? Öwmeli.
Öw-oý, näme üçin ol? Sataşdym öýdýän.
Näme diýip öwsemkäň?
Şadyr.
Owadan köýnegiň bar eken, tüweleme. Owadan reňk, hawa, açyk. Gutly bolsun, nesip etsin. Ýodur entek.
Bolanok. Şu meň goňşymyňky. Şu köýnek amanat. Amanat?
Hawa, sen meň öz zadym, öw. Seňki.
Ä-ä, amanat şu. Bäý-bä.
Aha, ana, owadan sumkaň bar eken, egni asylýança, garaja. Hawa. Hawa. Öz ýüregiňe görä. Nesip etsin. Sag bol. Ýöne baram, şu sumka bile köýnegiň eýesi bir. Düşündiňmi? Şu sumkany köwşüm gara-da, şoň üçin meňzeş diýip alyp gaýtdym şuny. Sen şulama maňa. Sumka-da özüňki däl. Ýok, sen meň öz zadym-ow. Aý, bu nähili bollaý? Aý, iň gowusy näme eden diýsene? Hü. Näme seňki, şony aýt, men şony goýun-da. Tutan zadyň iliňki bolup dur-a-ow, näme seňki? Ýo, dur entäk düşünişeli-le. Indi sen mende öwere zat ýok diýjek bolýaňmy? Zat ýogam-da, ýog-a, sene-de hiç zat ýog-a. Eý-we, o näl boldy, sen gowja seredýän näl bolaýma, bolaýmaly. Aý, gözüň dürgülem bolsun, hiç zadam ýok şu taýda. Ýöne bir ýagdaý döredip bolýar. Hä.
Sen meni öw, Meň hemme eşiklemem özümiňki. Aý bolýa, seni öwren. Oglanlar amana deşik geýenok. Äý, bolsun.
Meň öz eşiklerim ine özümiňki şu. Men, men öw seni, ine. Sen öw weli. Men öw. Aý, sen bar-a azajyk boýuň kelteräk diýmeseň. Äý, bu owadan oglan ekeni. Ony maňa ýene seýilgähe gireňde-de aýtdylar. Äýle. Sen başgarak bir zat diýip öw. Nememi?
Hum. Eliň näçe? Hä?
Eliň näçe diýýän. Jan owal meniň kyrk aýak däl, iki sany elim bar. Ýok, sen düşünmediň-ä şu wagt. Seň eliň nomry näçe diýip soraýan, nomry, nomry. Nomrym näme etjek men, şu wagtam bilmän otyryn-a men. Saňa gudak bitirip goýjak.
Onsoň? Boldy, senem yzyna aýlaýaň. Tä men özüm boranda dawaý diýip goýýançam goýsaňam hep pytyraýaň. Nätdiň-aý?
Be! Dawleniýaň külübaýda edýär öýdýän-ä. Hä, gülýäň şu wagt. Hä, men-ä saňa nomry bermeli. Bermeli.

Sen ustan ýaly Hawa, eläý. Bagşam bolmasa men beýleden aýlanyp geläýinmi? Sen aýlanma, göm şondan gölle. Göni gaýt dost, menem gölletdiler ýaňy. Aýlanyp ýörme, läle. Hawa, geç şondan. Gaýt şondan. Boldy.
Men anda ýöredim. Aý, sen goýberýänmi Amuşdaýdan? Waý, tiretil işli. Ýo, ýo, dur sen elimiň aşagyragynda dur sen, men özüm. Men artykmaç bolýan-ow.
Artykmaç bolaňok, Durşytaýdan. Gelip otur ana.
Gelsin, gowy-da gelse. Men näme?
Senem dur şu taýda.
Men ana gitjek.
Sen gide gow şu taýda dur. Aha türe tülisti.
Yo yo dur dur özüm bilen. Gow tura geçibildiň dämi. Gow dos ýagdaýlar.
Maňlaýyma geläýdaý şu. He şu taý geç.
Geç diýilende et. Gel şu taý.
Barsaň gidip barýardy da. Muňa seret. Bizem gelýäkak saklanok gidip barýakak saklady. Bizem gidip barýak geç şu taý.
Men ýöräýeýin bolmaly. Dursana. Düşünsene şuň bilen.